Schéine gudden Mëtteg. Mir haten äh, de Moien Regierungsrot, wou mer den neitste Point gemaach hunn an en laangen Echange haten iwwert déi aktuell Situatioun an iwwer och d'Entwécklung déi lescht Deeg an déi lescht Woche vun der D'Corona-Pandemie. Ech wëll ënnersträichen, an wat och ganz wichteg ass, dass d'Regierung huet déi Entwécklung vun där Pandemie permanent am Bléck, an dat éierlech gesot Dag an Nuecht. Ech wëll awer och soen, dass dat fir déi eenzel Ministeren zielt, besonnesch fir d'Gesondheetsministesch, awer och fir ganz vill aner Leit. An ech wëll wierklech de Mataarbechter, den Administratiounen, de Ministèren, et gëllt fir d'Chercheuren, déi eis mat wichtegen Informatioune versuergen, an awer och déi vill Experten, ob dat elo vu bannen a vu bausse sinn, op allegen Niveau och dofir Merci soen. Jo, Informatioune sammelen, Daten analyséieren an déi veraarbechten. Conclusiounen zéien an Decisiounen huelen gehéiert zanter Méint fir Honnerte vu Leit als Zesummenaarbecht an als stännege Begleeder. Mir maachen eis hei näischt einfach an ech kann Iech och versécheren, datt mir als Regierung de Principe de précaution verënnelegt hunn, Precautiounen wat de Virus, E concernéiert, mee eben och wat déi allgemeng Situatioun, déi vum Land, déi vun de Mënschen, déi hei liewen, concernéiert. An de Virus an d'Lutte géint déi Pandemie sinn dee Vecteur, an deem ouni Zweifel sech wierklech och alles ronderëm dréint. Mee et ass ebe méi komplizéiert, wéi just d'Infektiounen an der Gitt ze halen. Et geet och ëm d'Zukunft vun de Kanner. A vun de jonke Leit. Et geet ëm Perspektiven, et geet ëm d'sozial Ofsécherung, ëm Aarbechtsplazen, ëm d'Zukunft, ëm déi mental Gesondheet vu ganz ville Mënschen an et geet ëm Iwwerliewen am richtege Sënn och vum Wuert. Et ass mer wichteg, dat och hei z'ënnersträichen. Et gëtt déi Menace vum Virus An et gëtt och déi sëllegen och ganz seriö Auswierkungen, déi eis Mesure géint de Virus och mat sech bréngen. All Mesure, déi een hëlt, huet och Repercussiounen op aner Saachen. Dat war den Ufank, dat wor säit dem Ufank ëmmer eis Positioun an dat bleift och eis Positioun. Dat ass keng nei Strategie, mee dat ass onse Prinzip. Mir maachen alles, fir d'Mënschen ze schützen, an dat fir all Mënschen ze schützen. Mir. Wéi ass elo d'Situatioun? Mir stelle fest, datt mer an enger eng Stabilitéit hunn, esouwuel wat den Neiinfektioun och betrëfft, datt et do e Plateau gëtt, e Plateau, deen awer héich ass. Et kann een awer soen, datt mer u sech zanter dem 21 Oktober eng méi oder manner stabel Situatioun och hunn bei de Zuele vun Neiinfektiounen par rapport zu den Tester, déi och gemaach ginn. Den Taux de positivité, also de Ratio vun de positiven Tester par rapport zu der Gesamtzuel vun den duerchgefouerten Tester, beweegt sech tëschent 5 a 7 Prozent. Et ass also iwwert déi Zäit mol iwwer 6 Prozent gewiescht an och ënner 5 Prozent. Ech huele Méindes eraus, well Méindes net representativ ass, well dat wierklech ganz spezifesch Zuelen och sinn. Et kann een den Ament och dervu schwätzen, datt een eng liicht Tendenz no ënne gesäit. Dat hunn och d'Spezialisten nach. Nach eng Kéier gëschter confirméiert. Mir haten déi viregt Woch an déi Woch virdrun, an dat sollt een net vergeessen, och Peaks vun iwwer 800 Infektiounen den Dag. An den Ament leie mer drënner, awer nach ëmmer ze héich. Mir kruten deemno evitéiert, dass d'Zuelen exponentiell klammen. An d'Tendenz no uewen ass och gebrach ginn. An dat ass och wierklech de Verdéngscht vun deene Mesuren, déi virun dräi Wochen annoncéiert gi sinn an och Prise de conscience vu ganz, ganz vill Leit, dat heescht, dass wierklech och de Gros vun de Leit sech och bewosst sinn, dass si e groussen Deel vu Responsabilitéit och droen. Am europäesche Verglach, wann een déi Zuelen och vergläicht, leie mer héich bei den absolutten Zuelen am Verglach zu der Bevëlkerung, awer niddreg, wat den Taux de positivité och betrëfft, a ganz däitlech méi niddreg och wéi eis Nopeschlänner. Ech wëll keng Interpretatioun doriwwer maachen, well da kann ee soen, jo, mee déi maache kee Large-Scale-Testing, déi eng maache Large-Scale-Testing, mee wéi gesot, den Taux de positivité ass do méi niddreg. E weidert Element, wat eis beschäftegt, ass och d'Altersstruktur vun de Leit, déi positiv getest ginn. Dat ass nämlech wichteg fir eng reng, net eleng reng statistesch, mee d'Repercussiounen am Fong och déi op der Zuel vun Hospitalisatiounen, déi een dann no gesäit, ass dat selbstverständlech och e Lien mat der Altersstruktur vun de Leit, déi infizéiert och ginn. Den Ament sinn ëm déi 16 Prozent vun de positive Fäll zu Lëtzebuerg iwwer 65 Joer al, 10 Prozent tëschent 65 an 79 a ronn 6 Prozent tëschent 80 a 94 Joer. Mir hate gëschter Owend 236 Covid-Patienten, déi hospitaliséiert waren, an dovunner 48 op der Intensivstatioun. Et kann ee soen, datt mer bei den Intensivbetter bei engem Taux vun iwwer, kuerz, mee liicht iwwer 50 Prozent vun der Capacitéit sinn an der Phas 4. Bei den normale Soine si mer bei zwee Drëttel vun de Capacitéiten, déi d'Spideeler hunn. ouni datt et gréisser gréisser Repercussiounen och op déi normal Gesondheetsversuergung hätt, wuel verstan. Fir den Noutfall kéinte mer do och opstocken, wann dat misst sinn, mee dat hätt dann eng gréisser Inzidenz och op aner Beräicher vu medezinescher Versuergung, an dat wëlle mer an dat musse mer och evitéieren. Mir kënnen anere Pathologien net soen, Dir kënnt elo net soignéiert ginn, well mer et eeben net packe mat de Better. Dat ass eng Saach vu Responsabilitéit. Wat d'Hospitalisatiounen Betrëfft gouf an der an de leschten dräi Wochen eng Hausse, eng lues Hausse, mee awer eng Tendenz no uewen, vun 141 Patienten an de Soins normaux den 31 Oktober op gëschter Owend 188 a vu 27 Patienten de selwechten Datum op Intensivstatioun op gëschter Owend och 48. Och bei den Decese sinn d'Zuel vun de Leit, déi och gestuerwe sinn, an d'Lut gaang. D'Madame Minister kann dann no méi am Detail dorop agoen. Mee d'Zuel vun de Leit, déi gestuerwe sinn a bei deenen de Virus diagnostiquéiert och ginn ass, huet sech an de leschten dräi Wochen, esou wéi ech virdru gesot, och no uewen entwéckelt. Am Verglach mat der Éischter vag gesäit een dat manner dramatisch, gesäit et am Fong manner dramatesch aus, mee certes ass all eenzelne Stierffall eng batter Nouvelle. Et ass net ze relativéieren, mee mir sinn am Fong an enger Situatioun, wou Komorbiditéiten och eng wichteg Roll spillen an den Duerchschnëttsalter och vun de Leit, déi stierwen, och ganz héich ass. Och bei den Zuel vun den Décéë si mer am europäesche Verglach éischter am Mëttelfeld, mee wéi gesot, mir sinn däitlech ënnert der Zuel vun onse belsch Noperen oder och wéi a Frankräich. Mee mir hu méi Stierfäll zum Beispill wéi an Däitschland, wann ee proportionell zur Populatioun och kuckt. Woubäi déi Vergläicher awer wierklech och musse mat Virsiicht appreciéiert ginn, well et ass, schwiereg och sécherzestellen, wéi d'Calculen och vun den Déchet'en mat Komorbidität, oune Komorbidität oder wéi och Déchet'en a verschidde Länner och gerechent ginn. Wat mer kënnen awer vergläichen awer zum Beispill d'Zuel vun den Hospitalisatiounen hei zu Lëtzebuerg, an do gesäit een awer, dass mer am Verglach zu den Nopeschlänner awer drënner sinn an der Zuel vun den Hospitalisatiounen. Dat heescht, de Corollaire, wann ee kuckt, wéi vill Infektiounen, wéi vill Leit am Spidol landen, ass bei eis d'Zuel méi niddereg wéi an deene meeschten aneren Nopeschlänner. Also mir hunn éischter eng stabel Situatioun, ech hunn et virdru gesot, eng stabel Situatioun awer op héijem Niveau. Mir hunn déi verschidde Schwierigkeeten, déi et awer och déi lescht Zäit gouf, am Grëff. Dat gëllt notamment fir d'Tester. An d'Waardezäiten och, déi een an de Laboen hat, wou wéi gesot eng grouss Entlaaschtung konnt schafen. Dat heescht, dass och elo déi vill d'Attenten, déi Délai'en, déi virdrun och do waren, konnte ganz staark reduzéiert ginn. Den Tracing ass massiv opgestockt ginn. D'Madame Ministesch huet och nach d'lescht Woch do mat deenen neie Leit och en Echange gehat. Dat heescht, dass do och wéi gesot de Retard haut opgeschafft konnt ginn. Op jidde Fall, de Gros vun deem ass da gemaach. Mir sinn net iwwert der Limite vun deem, wat mer an de Spideeler packen, mee mir sinn awer an enger neeleger Situatioun an et bleift ganz wéineg Sputt no uewen, wann ee wëll, wéi gesot, och déi allgemeng Gesondheetssoinen, déi haut an de Spideeler och prodiguéiert ginn, kann a wëll bäibehalen. Dofir si mer der Meenung, datt mer eis op nei Mesurë solle preparéieren. Mir sinn net an der Situatioun, datt mer elo nei Mesuren an nei Restriktioune muer missten huelen. Mir sinn an enger Mesure, wou mer der Meenung sinn, datt et awer wichteg ass, nei Mesuren ze preparéieren. Dat heescht, mir ginn eis nach dës Woch, fir eng Tendenz weider kënnen ze analyséieren. Wann et awer net erofgeet a mir am Fong eng zousätzlech Marge de manoeuvre, en neie Puffer kréien, fir am Fong am Milieu hospitalier, wa mer déi net kënnen halen, musse mer handelen a weider nei Restriktiounen aféieren. Mir hunn de Moien am Regierungsrot och e Projet de loi ugeholl an dee wäert och am Laf vum Dag an der Chamber déposéiert ginn. Mir hunn och d'Conférence des Présidents an de Büro haut de Moien, d'Gesondheetsministesch an ech selwer, och informéiert iwwert de Contenu vun deem Projet de loi, dee mer ugeholl hunn. Dee soll elo dann an d'Prozedur Goen, dat heescht, dass d'Institutiounen schaffe kënnen, d'Chamber an och de Conseil d'État. Mir sinn awer der Meenung, dass de Vott iwwert den Text net elo soll stattfannen. Mir hunn och der Chamber matgedeelt, dass fir eis wichteg ass, dass mer am Fong dës Woch nach huelen, fir d'Tendenz z'analyséieren, wann déi Tendenz giff erofgoen, wann déi Tendenz giff erofgoen, an d'Madame Ministesch kann dann méi am Detail goen, wat dat och heescht, si mer der Meenung, dass déi Restriktiounen net néideg sinn, mä wann déi Tendenz net erofgeet an op deem héije Plateau nach bleiwen, musse mer, a mir hu keen anere Choix, da froe fir dass deen Text och ufanks nächster Woch, e Méindeg, sollt vun der Chamber och gestëmmt ginn. Do kann een sech d'Fro stellen, Firwat net elo, firwat net direkt, firwat iwwerhaapt wëllt Der déi Mesuren och huelen? Also, wéi gesot, Firwat? Dat ganz kloer ze soen, Mir sinn elo an enger stabeler Situatioun. Mir hu keng exponentiell Haussen. Mir sinn net an der Situatioun, wou d'Hausse exponentiell ass. Dat soll ee kloer soen. Mir sinn an enger stabiler Situatioun, eng stabil Situatioun, déi awer héich ass. An d'Liewen zu Lëtzebuerg fonctionnéiert och. Mir hu kee komplette Confinement gemaach zu Lëtzebuerg. An déi Situatioun am Moment, déi, wéi ech soen, déi mer packen, ass awer keng ideal Situatioun. Dir musst wëssen, dass Stressituatiounen an och den Ermiddungsfacteur am Spidol awer ufänkt och ze wuessen. An dofir ass et och wichteg, fir dass mer kënnen d'Garantie ginn, dass déi Leit, déi awer krank ginn, fir déi Leit, déi awer infizéiert ginn, fir d'Leit, déi aner Pathologien hunn, d'Recht an engem Land hunn op Soins. Mir kënnen net just soen, et ass eis egal an dann, wann et dann eng Kéier wierklech, wa mer am Pëtz leien, mee net virum Pëtz leien, op eng Kéier wëlle reagéieren. Dofir, fir dass mer et och laangfristeg packen, brauche mer e Puffer, wéi gesot, déi gewësse Marge, déi ech och scho virdru beschriwwen hunn, well mir hunn och an der Vergaangenheet geléiert, dass d'Zuele vu gëschter haut ganz anerer kënne sinn an d'Zuele vu muer ganz anerer kënne si vun haut. Dofir brauch ee wéi gesot déi Marge de manoeuvre fir kënnen och déi Previsibilitéit och ze hunn. Mir mussen déi Marge kënne mer just packen, wa mer d'Zuel vun den Neiinfektiounen erofkréien an déi musse mer och erofkréien, well mir wësse jo och, datt wa mer manner Infektiounen hunn, datt och d'Zuel da vun den Hospitalisatiounen automatesch och wäert erofgoen. Et geet drëms wéi gesot déi néideg Mesuren ze huelen, fir sech am Fong Loft kënnen ze verschafen. An deem Projet de loi si Mesurë virgesinn, déi sech virun allem op dee Beräich konzentréieren, am Fong op déi Beräicher konzentréieren, wou een zesummekënnt a wou ee keng Masken huet. Mir wëssen, dass d'Mask an Distanze vun zwee Meter Facteure sinn, déi Gestes barrières sinn, déi och fonctionnéieren a wéi gesot, do wou de Masque sech net imposéiert, do wou de Masque net méiglech ass, si mer der Meenung, datt déi Plaze mussen am Moment wéinst den Interaktiounen tëschent de Leit och musse limitéiert ginn. Dat betrëfft notamment den Horeca-Secteur, wou déi Sozialkontakter jo par définition dozou gehéieren. Et kann ee jo sécher net eppes drénken oder eppes iesse goe mat enger Mask. Ech wëll awer direkt hei och ervirsträichen, dass d'Cafetieren a Patrone vu Restauranten net dierfe stigmatiséiert ginn als schëlleg. Dat ass nämlech net de Fall. Wéi gesot, dass do op deenen dote Plaze, well si do am Restaurant d'Leit sech géifen infizéieren, mee dass de Fait vun deem soziale Kontakt um Dësch vun de Leit op deene Plaze wou se sinn, och ob dat doheem ass, an do wäert ech dann nodrops ukommen, wou een dann am Fong keng Respekt vun Distanzen huet, wou ee keng Mass unhuet, wou awer och e Facteur vun Infektioun och do ass, dee mer och wëssen. Dat heescht, fir eis geet drëms, déi sozial Kontakter ze reduzéieren a wéi gesot déi sozial Kontakter och insgesamt ze limitéieren. Gläichzäiteg sollen och am Privaten déi sozial Kontakter weider reduzéiert ginn. Dat heescht, déi Zuel vun de Leit, déi ee vu baussen kann heem invitéieren, déi elo bei 4 war, Geet op zwee erof. Och geduecht fir déi d'sozial Kontakter ze limitéieren. Mir sinn eis bewosst, et sinn och Schoulen déi soen, null doheem. Mir sinn eis awer och bewosst, datt de Lien social fir verschidde Leit ganz wichteg ass an dowéinst een och net soll soen, datt een iwwerhaapt kee méi dierf empfänken. Mee wéi gesot och e waarmen Appell, och wann ee zwee Leit invitéiert an et ass een dovunner krank, da sinn der no zwee aner Leit krank. Dat heescht, wann een een heem invitéiert, Ech weess, dat ass net agreabel, mee wann et méiglech ass, wann een déi zwee Meter net ka respektéieren, Mask unhuelen ass vläicht net agreabel, mee hëlleft awer. Net nëmmen deem, bei deem Der invitéiert sidd, mee oder protegéiert och Iech selwer oder op jidde Fall deen, deen dann Äre Gastgeber ass. Dat ass d'Realitéit, déi mer haut um Terrain gesinn. Dat heescht, dass do, wou d'Leit zesummekommen, ob dat am Privaten ass, ob dat op deene Plazen ass, wou een d'Mask net unhuet, wou een no beieneen ass, awer de gréisste Risk ass, fir sech unzestiechen. Mir wären all aner Aktivitéiten, déi kënne stattfannen an de Veräiner Sport zum Beispill, awer och am, ginn am Prinzip och ënnerbonne mat enger klenger Méiglechkeet vu maximal véier Leit. Also den Exercice zu véier ass dobausse méiglech, mee den organiséierte Sport, deen och an der Hal stattfënnt, ass net méi méiglech, mat Exceptioune wéi gesot vum Sport d'élite oder vu professionelle Sport an och vum Schoulsport. Theater, Concerten a kulturell Aktivitéiten, wou Public och empfaange gëtt, wäerten dann och ënnerbrach ginn. Et gëtt awer do, wéi gesot, eng Exceptioun, dat ass fir d'Muséeën, dat ass fir d'Bibliothéiken an aner Institutiounen oder Galerië, wou een am Fong zirkuléiert, dat heescht, dass een net statesch ass an zirkuléiert. Een, dat ass wéi an engem Commerce, wou een een erageet an nees erausgeet, wou e war, e vient, och ass a wou souwisou d'Obligatioun och vun der Mask ass, déi Plaze kënnen dann opbleiwen. Dat alles, wéi gesot, fir de Fall, wou mer d'Tendenz net ëmgedréit kréien. A wat wichteg ass, déi Mesuren, déi mer giffen dann och der Chamber proposéieren, fir d'nächst Woch unzehuelen, wann d'Zuelen net giffen erofgoen, giffe bis de 15 Dezember och gëllen. Wéi gesot, virdru muss mer selbstverständlech och eng Analys maachen, fir ze kucken, ob, Weider Mesurë mussen nom 15 Dezember bleiwen. Duerch deen heiten Text wäerte mer och déi Mesurë wéi zum Beispill déi vum Couvre-feu oder vun den anere Punkten, déi schonn dra waren, verlängeren, och bis de 15 Dezember. An da musse mer déi Woche, déi Woch virdrun eeben d'Analys och kënne maachen, wéi d'Situatioun sech dann eeben och apendelt. Zu de Schoulen, Parallel zu deene Mesuren, déi ech elo just zitéiert hunn, géif och, wann, wéi gesot, e Méinden De Projet de loi géif an der Chamber gestëmmt ginn, den Educatiounsminister och verschidde Mesurë géif huelen. Mee wéi gesot, déi sinn net iwwert d'Gesetz, dofir brauchen och keng Base, keng Chambersdecisioun, mee déi kéinten dann och dann direkt e Méindeg dann huelen. Dës Mesurë si schonn och am Secteur diskutéiert ginn a géifen dann och bis d'Chrëschtvakanz dann och gëllen. Den Educatiounsministère Wéi gesot, wäert deen Ament och e System vun Alternance an den ieweschte Klassen am Lycée iwwergoen an e System vun Apprentissage à distance aféieren. Och an de Schoulkantinne wäert deen Ament och nei Reegele gëlle fir d'Zuel vun de Leit, déi gläichzäiteg um selwechten Dësch iessen, och erofzesetzen. A wéi gesot, déi Mesurë géifen dann ouni e Vott an der Chamber, mee dann iwwer déi Décisioun vum Minister e Méindeg geholl ginn. Wéi gesot, An dat heiten ass de Fait, dass mer net an der Situatioun sinn, wou mer haut mussen en toute urgence reagéieren. D'Analys vun de Zuele brénge mat sech, dass mer et fäerdegbruecht hunn, eng exponentiell Hausse all zesummen, all zesummen bis elo ze stoppen. Dat hu mer gepackt, dat hu mer fäerdegbruecht, mee et geet net duer, De Palier, dee mer am Moment hunn, an et ass e Palier, dee mer am Moment hunn, ass am Moment ze héich. Wéi gesot, wa mer bis Enn der Woch Baisse gesinn, stabil, also, wéi gesot, mee Baissen, an signifikativ Baissen, d'Madame Gesondheetsministesch wäert och drop agoen, dat heescht, datt et an déi richteg Richtung géif goen, bräichte mer déi doten Texter net. Wann dat net de Fall ass, wéi gesot, dann géife mer d'Chamber invitéieren, fir Méindeg Texter ze stëmmen, déi giffen da mat sech bréngen, dass, wéi gesot, bis de 15. Dezember dës nei Restriktiounen op onsem Alldag géife kommen. Et sinn déi Plazen hei, wou mer gekuckt hunn, wou de Risk och am gréissten ass, wéi gesot, wou d'Leit keng Mask unhunn, net zwee Meter kënne respektéieren a wéi gesot och, well ech wäert och sécher déi Fro gestallt kréien, an deem leschte Projet de loi vum 13. November deen den Här Delles och déposéiert huet, do ass och eng Aide, déi virgesinn, eng Aide coût non couvert. Dat heescht, dat ass eng Dispositioun, déi och virgesinn ass vun enger, wann eng Fermeture administrative, déi nämlecht virgesäit, datt net nëmme 75 Prozent, mä 100 Prozent am Fong vun de Frais aus der Classe 6 eligibel sinn, well mir wësse jo, datt bei engem Lockdown d'Zuel vun de vun de Recettë wäert no bei Null och leien. Selbstverständlech, ech hunn dat elo net präziséiert, mee fir d'Restauratioun geet nach ëmmer den Take out. Dat ass jo och eng Dispositioun, déi nach funktionéiert. Mee fir déi, wéi gesot, ass dann och 100 Prozent do, wou mer giffen och asprangen. Dat heescht, mir loossen och hei elo kee fale mat deenen dote Situatiounen, wou mer wëssen, dass et awer och eng schwierig Situatioun och ass. Mee wéi gesot, déi nächst Deeg si wichteg. Wa jiddwereen sech bewosst ass, wéi wichteg dass et ass, wa mer kënnen all zesumme fäerdeg bréngen, dass mer nach déi nächst Deeg Infektiounszuelen hunn, déi net steigen an éischter erofginn, wier dat selbstverständlech dat, wat mer eis alleguerte kënne wënschen. Mee mir kënnen net op deem Niveau, wou mer elo sinn, einfach soen, Mir kucken, mir kucken, mir kucken. Mir mussen deen Niveau, dee mer elo hunn, dee Palier, dee mer elo hunn, andeems mer net, andeems mer net et net méi packen an de Spideeler, awer alles maachen, fir datt mer évitéieren, datt mer an eng Situatioun kommen, wou mer et net méi packen. Dofir déi Responsabilitéit, déi eng Regierung och huet, och net nëmmen ze reagéieren, mee och z'antizipéieren. Madame Gesondheetsministesch.
Merci, gudde Mëtteg. Jo, och wa mer alleguerten ufänken, midd ze ginn, mir hunn mat eppes ze dinn, mat engem Virus ze dinn, deen net midd gëtt. E gëtt net midd sech ze verbreeden, net nach seng ganz Energie an dofir gëllt et wierklech waakreg ze bleiwen. Mir wëssen, datt dëse Virus sech esou schnell verbreet, datt et ouni Mesuren, ouni Efforten iwwerhaapt net méiglech ass fir en anzedämmen. Hie géif sech deemno säi Wee extrem schnell duerch d'Gesellschaft sichen an et ass just duerch gemeinsam Efforten, wou mer dat iwwerhaapt gedrosselt behalen. Datt de Virus sech weider beweegt an datt e säin Tribut fuerdert, ëmmer erëm, dat si mer gewuer ginn. Grad elo déi lescht Deeg a Wochen, wou vill Leit hu misse materliewen, wat et bedeit, Familljememberen ze hunn, déi hei ganz schwéier getraff sinn. Mir hunn 39 Décéëen ze verbuche gehat. Dat ass enorm vill, wann Der vergläicht mat der éischter Well. Dat weist, dass dee Virus nach ëmmer present ass, dass en iwwerhaapt net méi kleng ginn ass an dass mer wierklech mussen oppassen, dass mer net an der Zäit ufänken ze vergiessen, wéi wichteg et ass, bei der Staang ze bleiwen. D'Konsequenzen huet den, wann en sech verbreet, sinn ëmmer nach déi selwecht, en trëfft vulnerabel Leit virun allem. Mir wëssen vun eise leschte Statistiken am Moment par rapport zu den Neiinfektiounen, dass 15 Prozent vun de Leit iwwer 65 riskéieren am Spidol ze landen mat Komplikatiounen. An dass och nach wie vor Leit un dësem Virus stierwen, brauch ech kengem hei ze erklären, dat hu mer gesinn. Firwat ass et esou geféierlech, déi Situatioun net erëm gedrosselt ze kréien? Mä well et zu enger Iwwerlaaschtung vun eisem Gesondheetssystem féiert. Et ass eng relativ grouss Unzuel vu Leit, déi dach awer Komplikatioune kréien, och Leit aus allen Alterskategorien. An dat bréngt mat sech, datt eben déi normal Soinen, déi fir jiddwereen, an do schwätzen ech net nëmme vun der Prise en charge vun de Covid-Patienten, mä och vun deenen anere Patienten, mir hu jo en normale Gesondheetssystem, dee säin Déngscht muss leeschten, datt deen a Fro kéint gestallt ginn. Mir brauchen also genuch Raum, fir duerch déi laang Zäit, déi eis dach awer nach bevirsteet, wierklech an enger Situatioun ze bleiwen, wou mer jiddwer, jiddwer Bierger kënnen déi Soinen offréieren, déi e brauch, déi Preventioun och kënnen bidden, fir net herno Kollateralschied ze hunn um Niveau vun der Gesondheet vun de Leit, déi a kenger Proportioun méi stinn zu deem Iwwel, wat mer hei bekämpfen. Mir kënnen villes dozou bäidroen, de Virus ze geréieren. Dat maache mer och. Mir kënnen sensibiliséieren, dofir suergen, dass d'Leit wierklech verstinn, wéi e sech verbreet. Esou e Virus ass eppes Komplexes a vill Leit hu sech nach net ganz vill Gedanken dodriwwer gemaat an hirem Liewen. Et ass also wichteg, dass mer mat der Sensibilisatioun um Ball bleiwen. D'Schutzmoossname kënnen mer promouvéieren, och fuerderen op verschidde Plazen, dass ee sech zousätzlechen Schutz gëtt, fir sech net unzestiechen. Mir kënne ganz vill maachen am Beräich vum Testen, vum Tracen, fir dem Virus op den, op der Spuer ze bleiwen, fir hannert em ze bleiwen, fir d'Infektiounsketten ze ënnerbriechen. Mir kënnen eise Gesondheetssystem bis zu engem gewëssene Punkt ënnerstëtzen, mee d'Situatioun am Land, déi steet an déi fält mam Terrain, dee mer letztendlech dësem Virus iwwerlosse fir sech ze verbreeden. Wat mer em méi Terrain loossen, fir sech ze verbreeden, wat mer méi mussen hannendru ruddere fir dat Ganzt géréiert ze kréien. Wa mer Mesuren huelen, wourobber zilen déi aus? Ma déi zilen an éischter Linn dorop aus, datt mer déi Schutzmoossnamen, déi mer virgesinn, déi mer promouvéieren, datt déi och wierklech respektéiert ginn. Et hëlleft näischt, wa mer Recommandatiounen maachen an se ginn net agehalen. Et ass also ganz wichteg, datt mer eis eng gewësse Marge ginn, datt mer eis Moyene ginn, fir och ze kucken, datt d'Schutzmoossnamen respektéiert sinn. An doriwwer eraus huele mer Mesuren. Firwat? An der Essenz huele mer Mesuren, fir eeben deen Terrain méi knapp ze maachen, op deem de Virus sech verbreede kann. Mir wëssen, dass et iwwert de soziale Kontakt, iwwert d'Interaktioun vu Mënsch zu Mënsch ass, wou de Virus sech verbreet. Also siche mer Mesuren ze fannen, déi méiglechst vill Effet hunn an einfach Terrain ewechhuelen, wou Leit sech normalerweis eeben treffen, wou e Risiko ass, dass se se vläicht net esou oppassen. a wou se wéi Beispill ass zitéiert ginn, wann een ësst zum Beispill, do sëtzt een a Kontakt mat sengem Géigeniwwer, ouni eben forcément kënnen e Mask unzehunn. Dat sinn alles Situatiounen, déi eng gewësse Probabilitéit vun Infektioun mat sech biergen. Mir wëssen och anerersäits, dass et keen Nullrisiko gëtt, dat ass kloer, mee d'Mesuren, déi mer huelen, déi mer promouvéieren, hunn ëmmer als Zilsetzung, iergendwou dofir ze suergen, dass mer den Terrain, wou sech ka de Virus verbreeden, méi enk kréien. Wa manner Leit un engem Dësch sëtzen, ass d'Probabilitéit, dass een op deem Dësch ustécht, natierlech vill méi kleng, wéi wann een zu zéng ass oder zu zwielef ass. Dat multiplizéiert de Risiko. Dat gëllt iwwerall. Dat gëllt esouwuel am Privaten wéi och am Horesca. Dat ass eng Reegel, déi wierklech gëllt, fir ze verstoen. Ech sinn haut eigentlech ganz frou ze gesinn, dass déi Mesuren, déi mer den 30 Oktober geholl hunn an déi manner restriktiv si wéi a villen anere Länneren, dach hir Friichte gedroen hunn. Dat war guer net evident, dass déi giffen hir Friichten droen. D'Situatioun ass a ville Länner eskaléiert. Bei eis ass net alles aus dem Rudder geroden. Mir hunn erëm eng Kéier gewisen, dass et hei zu Lëtzebuerg méiglech ass, ganz schnell ze reagéieren, ganz schnell Gewunnechten ze änneren. Wann dat net de Fall gewiescht wär, da stéinge mer guer net do, wou mer elo haut stinn, a mir kéinten ons iwwerhaapt net déi Woch nach ginn, fir ofzewaarden. Et huet sech stabiliséiert an dat ass schonn e ganz grousse Schratt no vir. Dat weist engem, dass een dat kann an de Grëff kréien. Ob et duergeet, ass eng aner Fro, mee jiddefalls si vill Efforte gemat ginn. An ech géif och wierklech gär vun der Geleeënheet profitéieren, jiddwerengem Merci ze soen. Ouni déi vill Efforten hätt dat heiten ganz néilech kënnen aus dem Rudder goen, an zwar ganz schnell. Allerdéngs, wa mer dat wëllen iwwer eng laang Dauer gestemmt kréien, si mer am Moment nach ëmmer op engem Plateau, op engem Niveau, dee mécht, dass mer net vill Loft no uewen hunn. Wat bedeit dat, net vill Loft no uewen hunn? Dat bedeit, dass mer esou vill Neiinfektiounen nach wie vor hunn, dass de Risiko, fir sech unzestiechen, de Risiko, dass et erëm eng Kéier aus dem Ruder geet, extrem héich bleift. Wat méi Leit. zirkuléieren an der Gesellschaft, déi de Virus a sech droen, wat natierlech d'Probabilitéit, dass ee sech ustécht, eropgeet. Ech kann et net genuch widderhuelen, Et gëtt keen Nullrisiko. Mir hunn och ëmmer méi Fäll vu Leit, déi, déi trotz Mesures de protection sech ugestach hunn, déi net wierklech wësse wou. Et däerf een net dovunner ausgoen, dass een iergendwou Nullrisiko huet, ausser et wär een total isoléiert an et géif ee mat guer kengem a Kontakt kommen. Eis Spideeler funktionéieren nach. Mir sinn an där gudder Situatioun, dass mer am Verglach, ech denken un eis belsch Noperen oder franséisch Noperen, nach wierklech an enger Besetzung sinn, déi nach ganz vill Normalitéit zoulësst. Dat ass net iwwerall de Fall. Dat ass dat, wat mer op alle Fall wëllen evitéieren, och zemools an der Dauer, fir wierklech mussen massiv ze deprogramméieren. Mir si maximal opgestallt, dat ass gutt. An dat ass awer och dat, wat mécht, datt net méi vill Loft no uewen ass. Dir wësst, datt den Enkpass, dee mer hunn, an do, wou déi iewescht Limitt ass, dat dréit ganz vill ronderëm d'Personal, wat mer hunn, d'Personal, wat mer hu fir d'Kris ze geréieren. Et dréit ëm d'Personal och, déi eis Wirtschaft um Fonctionéieren hält. Wann op eng Kéier Dausenden an Dausende Leit a Quarantän sinn, dat iwwer Wochen, da kënne mer net fonctionéieren. Da kann een näischt méi fonctionnéieren do, och net essentiell Servicer. A mir sinn iergendwou a Paragen ukomm, wou dat eebe riskéiert ze geschéien, wa mer nach méi héich ginn an den Infektiounszuelen. An och an eise Spideeler ass et net anescht. Och do si mer mam Personal hier wierklech op engem Niveau ukomm, wou et schwéier gëtt, wierklech nach méi eropzegoen, ouni wierklech Aschnëtter mussen ze maachen, déi mer net wëllen hunn. Mir si maximal opgestallt, och mat den Tester nach wie vor. Lëtzebuerg huet eng extrem ambitiéis Strategie am Beräich vum Testen an och vum Tracing, wou mer och kënnen zouversichtlech sinn, dass mer hei an deem Land vläicht d'Chance hunn, dervun ze kommen, mat Mesuren, déi manner aschneidend sinn wéi an anere Länner, well mer eebe ganz vill investéiert hunn. Mir hu vill Sue, mir hu vill Material investéiert, mir hu ganz vill Leit un der Front, déi do e remarkabelen Asaz weisen, Dag fir Dag. Eis Testcapacitéit pro Woch ass momentan eropgesat op 70.000 Tester d'Woch. Domadder si mer de loin Nummer eent nach an Europa. An d'selwecht ass et am Tracing, wou mer elo eben duerch déi, duerch déi Evolutioun iwwert déi lescht Wochen nach eng Kéier massiv eropgefuer hunn, mat engem operationellen Team vun iwwer 200 Leit, déi do am Asaz sinn. Dat ass eng, eng, eng Oprüstung, déi wierklech hiresgläiche sicht, soudass mer vun de Rahmenbedingungen wierklech gutt opgestallt sinn, fir eng Vitesse de croisière ze halen. Nichtsdestotrotz wiisst dat net bis an den Himmel, et kann net an den Himmel wuessen, iergendwou huet et eng natierlech Limite an déi gëllt et elo wierklech ze fannen an ze halen, an zwar an der Dauer ze halen, ouni ze vill Zickzack ze fueren, ouni musse wéi op der Sprangpressioun erëm Schrëtt zeréck maachen. Dat ass am Fong eis Zilsetzung. Mir hunn och weider ganz geziilte Mesure geholl ronderëm déi Leit, déi besonnesch vulnerabel sinn an den Altersheimer. Dir wësst dat, ech hat et scho e puer Mol gesot, do gëtt wierklech elo flächendeckend nach eng Kéier duerchgetest. Dat erlaabt eis eeben, déi Moyens, déi mer hunn, erlaben eis dat ze maachen. Mee alles dat ersetzt net wierklech och de gemeinsamen Effort, dee mer musse maachen, fir insgesamt eeben den Terrain fir d'Verbreedung méi enk ze kréien. Mir hunn par rapport an eis zu eise Spideeler och zousätzlech Mesurë geholl fir ze entlaaschten. An deem Sënn wäert och elo de Mëtt, dat ass muer, muer de Mëttwoch, en neien Centre de consultation Covid zu Esch opgoen, an zwar do wou am Moment den Centre de prélèvement nach ass. Centre de prélèvement, ech erënneren dat, dat ass do wou ee just mat enger Ordonnance kann higoe fir sech testen ze loossen. Dee Service wäerte mer haut stoppen, haut den Owend, an dat ersetzen duerch en Centre de consultation Covid, wat ass e Centre de consultation Covid? Dat ass am Fong geholl wéi eng Dokteschpraxis, wann een esou wëllt. Et gëllt drëms, d'Allgemeng, also d'General, d'Médecine générale ze entlaaschten. Och d'Pediateren an deem Centre de consultation kënnen Kanner ab 6 Joer och higoen. An och virun allem d'Urgencen ze entlaaschten, grad am Süden ronderëm d'Spidol. Fir ween ass dat geduet? Mä dat ass fir Leit geduet, déi déi Symptomer hunn, déi sech Covid-krank spieren, wou déi kënne wierklech gekuckt gi vun engem Medeziner. Déi kënne dann och op der Plaz getest ginn dee Moment. Et ass och eng Plaz, wou Leit, déi scho positiv sinn, mee déi awer net krank sinn, wou jo ganz vill Leit, déi dee Virus hunn an awer net krank ginn, Gott sei Dank, mee dat kann awer vun engem Dag op deen aneren kippen, och déi Leit, wa se Symptomer entwéckelen, kënnen an dee Centre de consultation goen, dat ass och dat, wat mer hinnen da roden, dass se d'Urgence évitéieren, d'Urgence wierklech just huelen, wann et extrem akut géif ginn. Mee dat ass eppes, wat eis eng kuerzfristeg Entlaaschtung wäert ginn, op alle Fall ronderëm d'Spidol zu Esch. De Fait ass, wéi gesot, dass nëmmen nach ganz wéineg Loft no uewen ass. Net absolut gesinn, et kann een ëmmer nach eropfueren, mee mat där Ambitioun, déi mer ons ginn hu fir wierklech e gudde Gesondheetssystem oprechtzeerhalen, do Par rapport zu där Ambitioun ass effektiv net méi ganz vill Loft no uewen. Do musse mer wierklech gesinn, dass eis Zuele méi erofginn, wéi dat am Moment de Fall ass. Eng gutt Gestioun an eng gutt Prise en charge fuerderen dat. An dofir hoffe mer elo emol fir d'éischt, dass mer nach en Zousazeffet vläicht gesi vun eise leschte Mesuren. Dat ass eppes, wat ech absolut nach net ausschléissen haut. Mir hunn e laange Plateau, mä mir hunn och ganz héich Infektioune gehat. An déi gi jo mol nach eng Zäit weider an der Famill zum Beispill, dat heescht an der an der Bulle, an deem Krees vun Leit, mat deem ee souwisou méi enk zesummen ass, ass et normal, dass de Virus nach eng Zäitche weider geet. Et ass also net ausgeschloss, dass mer effektiv esouguer schonn genuch Efforten elo gemat hunn a gutt genuch Mesuren en place hunn, dass mer déi Tendenz no ënne vläit nach gesinn am Laf vun dëser Woch. Mee mir wëssen et net, mir mussen dat ofwaarden an evaluéieren, wann et esouwäit ass. Wourunner wëlle mer déi Tendenz ausmaachen? Dat wäert Är Fro sinn. Mir hunn elo gekuckt, ob e Méinden, wa mer dat de Méinden dee Cut wëlle maachen, déi Foto wëllen huelen, da willte mer do wierklech iergendwou esou déi 500 der Grenz nees drënner sinn. Dat wär fir eis en Indicateur, dass dass d'Kurv am gaangen ass ofzefalen, richteg am gaangen ass ofzefalen. Dono wäert natierlech idealerweis geet et da weider, mee dat ass och eng natierlech Saach, wann d'Mesurë bis gräifen a mir bleiwen um Ball, an fänkt un erof ze goen, da wäert et sech net esou séier erëm do stabiliséieren, da misst et eigentlech och weider erof goen. Dofir also nach eng Kéier deen, deen, dee leschten Délai, dee mer eis ginn, fir eng Tendenz ze erkennen, dass déi Perspektiv, déi mer brauchen, wa mer déi Perspektiv bis hunn, da weess een, dass een dat ka stäipen, dann ass dat vläicht, Keng einfach Zäit an de Spideeler, mee et weess een, datt ee se kann iwwerbrécken. An dann ass et och wierklech derwäert, alles drun ze setzen, weidermaachen. Ech gleewen och weiderhin un eis Stäerkten, déi mer eis hei opgebaut hunn, déi sech och gewisen hunn. Mir hunn eng ganz, ganz grouss Solidaritéit, de groussen Engagement um Terrain, ganz motivéiert Personal nach wie vor, dat léisst wierklech net no. Mir hunn eng ganz grouss Proximitéit zum Terrain, dat däerf een net vergiessen. Mir sinn hei an der Capacitéit, Bannent engem Moien enker wierklech duerchzetelefonéieren a sämtlech Spideeler, fir en genaut Bild ze kréie vun der Situatioun. Mir hunn zentral Daten och, déi mer kënne monitoren dagdeeglech, wou mer wierklech och genau wësse wat ass d'Proportioun vun eelere Leit, wou mer kënne Probabilitéiten ausrechnen, wat dat bedeit fir eis Spideeler. Dat bedeit, datt mer och ganz reaktiv kënne sinn. Wa mer eppes erkenne kënne mer schnell reagéieren, sécherlech méi schnell wéi a Länner, déi vläicht méi groussen Territoire hunn, mee net déi dote Flexibilitéit, déi mir hunn. Mir hunn eng ambitiéis Strategie. Ech mengen, et ass schonn oft gesot ginn, Lëtzebuerg huet extrem vill investéiert an d'Gestioun vun där Kris hei duerch Moyenen, déi mer eis ginn hunn, fir flächendeckend ze testen. Och do hu mer eng Aktioun lafen, wou wierklech all Stot nach eng Kéier duerchgetest gëtt, elo an engem gewëssenen Zäitraum, well mer eeben an dëser kritescher Situatioun grad sinn. Dat nieft all deenen aneren Achse vun eiser Teststrategie. Ech gi elo haut net nach eng Kéier op déi an, dat ass net den Objet vum Dag. Voilà, ech giff also gären drun och erënneren, wa mer elo d'Perspektiv vun eventuellen Zousazmesuren hunn, dass et kee gëllene Mëttelwee gëtt. An där heite Kris gëtt et net de gëllene Mëttelwee. Et gëtt kee Patentrezept. Keng Mesure, déi een hëlt, an och keng Mesure, déi een net hëlt, bleift ouni Revers. Alles huet säi Revers. Ofwaarden ass e Risiko, dat ass ganz kloer. Mir wëssen, dass wa mer ofwaarden, dass mer natierlech e Risiko hunn, dass d'Zuelen eropginn, datt een herno vläit seet, ah dat hätt ee vläit besser virdru gemat. Et ass näischt wat hei keng kee Revers huet. Mir kucken e beschtméiglechen Equiliber ze hunn an esou no um Geschehen, esou no un eiser Situatioun ze bleiwen, wéi et nëmmen iergendwéi méiglech ass an och deemno eis déi Fräiheet ze huelen, fir schnell mussen ze reagéieren, wann eppes aus dem Rudder giff lafen. Dat ass am Moment Net de Fall. Mir gesinn eppes kommen. Mir gesinn eppes, wat mer wëllen evitéieren, mëttelfristeg, wann et net besser gëtt. An an deem Sënn sinn déi Mesuren hei, denken ech, och zu engem gudden Zäitpunkt elo opegeluet ginn, wou een eng Debatt kann driwwer féieren. Mir wäerten déi an der Chamberkommissioun am Detail duerchgoen. D'Zil ass et, wéi gesot, an e Beräich erëm eranzekommen, dee, besser gérabel ass, deen also eben méi Liewensqualitéit gëtt. Mir hunn op där Vitesse de croisière wou mer elo sinn dach nach ganz vill, ganz vill Fräiheet, Liewensqualitéit am Verglach zu anere Länner wou wou wierklech aner Schrëtt schonn hu misse geholl ginn. Eis Ambitiéis hunn ass et eis déi Fräiheet ze erhalen an eng Vitesse de croisière hei ze fannen, déi eis wierklech gutt bis zum Schluss duerch dës Kris féiert, bis mer wierklech aner Moyenen hunn. Dir wësst, mir kréien och all Dag nei Moyenen. Mir kréie Schnelltester, déi missten Enn der Woch elo ukommen, déi kënnen dann an den Asaz goen. Et kommen ëmmer nei Erkenntnisser an der Behandlung. Impfstoffer sinn an Aussicht. Bis dohinner gëllt et, um Ball ze bleiwen an dat Bescht ze hoffen, eis Efforte wierklech oprecht ze halen. fir dass mer dëse Minimum un Normalitéit net verléieren. Ech géif Iech Merci soen.
Serge Pauly fir rtl Radio an Télé Lëtzebuerg. Ech wéilt op eppes zréckkommen, Biller, déi de Weekend an der Groussgaass Fotoe gemaach goufen. E Reportage op TF1, deen och vu Regierungsmembere gedeelt gouf, wou, ech soe mol iwwerspëtzt formuléiert, Reklamm gemaach gouf, fir op Lëtzebuerg shoppen ze kommen, an de Restaurant ze goen. Dat huet esouwuel hei am Land verschidde Leit verwonnert, et huet och am Ausland u Politikerkolleege vun Iech sech Froe gestallt. Verstitt Der dat, datt op der enger Säit Annoncéiert an d'Méiglechkeet vun neie Mesuren. Op der anerer Säit schéint et awer een, ech soe mol, gewëssen Dérapage ze ginn, oder d'Kontroll schéint awer plazeweis aus der, d'Situatioun schéint awer aus der Kontroll ze geroden. Also ech sinn nach net vu mengen auslänneschen Homologe kontaktéiert ginn. Ech muss Iech soen, dass op jidde Fall den Tourismusminister mer gesot huet, dass se elo keng Campagne lancéieren oder lancéiert hunn elo déi lescht Deeg, fir ze soen, Kommt op Lëtzebuerg, bei eis ass alles op. De Fait ass, datt, egal ob elo Frontalier oder net Frontalier, sech un d'Reegelen ze halen huet, déi bei eis gëllen. Dat heescht, mir hunn och Reegele virun deenen anere gehat, datt een zum Beispill, wann ee bannen ass, eng Mask obligatoire ass. An dat zielt och fir jiddwereen. Datt si hunn dat ze respektéieren, wat hir Regierungen decidéiert hunn. Ech menge wann Dispositiounen do sinn, datt een nëmmen e Perimeter kann erausgoen oder verschidde Saache ka maachen, dann ass dat och eng Responsabilitéit vun deene Bierger a vun deene Regeln, déi se an hirem Land hunn an déi och solle respektéieren. Wéi gesot, d'Regierung mécht keen Appell, awer wierklech keen Appell, fir de Leit ze soen, Kommt op Lëtzebuerg, mir sinn hei op a bei Iech ass zou. Dat wier en à très, très court effet, vläicht e Benefice fir deen een oder fir deen aneren, mee en nohaltege Schued, dee grouss wär. Dowéinst, a wéi gesot, keen Appell elo, wou mer soen, kommt bei eis, bei Iech ass et zou. Mir wieren och net frou, wéi wann an, wéi an Däitschland d'Saachen opgeweecht wäeren, wann dann Tréier gesot hätt, kommt bei eis, zu Lëtzebuerg ass alles zou.
Moien, Christoph Bumb vu Reporter.lu. Dir hutt elo e puermol betount, datt d'Zuele stabel sinn, respektiv net esou schlëmm, datt ee elo misst direkt handelen. An enger Statistik ass awer schonn e kloren negativen Trend erkennbar, huet et selwer ugeschwat, dat sinn d'Stierffäll oder d'Doudeszuelen. Gëschter gouf gemellt, dass e Weekend 10 Leit un de Follge vu Covid 19 gestuerwe sinn. An de leschte 4 Wochen sinn iwwer 100 Leit un Covid 19 gestuerwen. Dat si bal esou vill wéi an der ganze Period säit Mäerz bis dohinner. Wéi erkläert Dir Iech déi awer signifikant Hausse an de leschte Wochen? A wéi eng Roll spillt spillt déi awer méi héich Stierflechkeet an der zweeter Well par rapport zur éischter Well? Wéi eng Roll spillt déi an Ärer politescher Strategie?
Jo, vläicht zu der Zuel, Dir hutt Recht, dass natierlech beonrouegend fält op, dass vill Leit gestuerwen sinn. Mir hunn dat iwwert déi dräi Wochen elo analyséiert. Do si mer Bei 75 Prozent vun den Verstuerwene sinn iwwer 80. Et gesäit een, dass effektiv wierklech déi eeler Populatioun hei staark betraff ass. Mir hu just zwee Prozent, déi ënner 60 sinn, vun deenen, déi gestuerwe sinn. Mir hu keng richteg fest Statistiken elo, wat d'Komorbiditéiten ugeet. Do ass e gewëssene Retard am Moment, well d'Leit wierklech un der Front hir Aarbecht maachen, fir unzeruffen, an net esou op der Dateveraarbechtung. Aktiv sinn am Moment. Et ass awer esou, iwwert déi Gespréicher, déi ech hu mat de Spideeler, vu mengem Gefill, et si wierklech ganz vill Komorbiditéite mat am Spill. An ob mer elo absolutt, ech mengen dat ass och, wann ee seet, et ass net méi vill Loft vun uewen, ech menge mir wëllen natierlech och eis Ambitioun halen, mir stoungen ganz gutt do international, mir hate keng Keng signifikativ Surmortalitéit an déi wëlle mer och net kréien. An ob dat elo absolut en Impakt wäert hunn, dat bleift nach auszewäerten. Et ass eng Evolutioun, déi sécherlech besuergniserreegend ass. Et ass wéi gesot eng eeler Populatioun, déi concernéiert ass, mat Komorbiditéiten. Et weess een och net richteg, ech mengen dat wäert een och eréischt laang no der Kris wëssen, wéi genau d'Reportingen an den aner Länner gemat ginn. Bei eis sinn och vill Leit, wou net net offensichtlech ass, ob se elo duerch de Covid gestuerwe sinn, si hunn d'Covid, si stierwen, sinn domadder och an der Statistik ugeféiert, mä och en en Deel jiddefalls vun deene Leit ass och un aneren un anere Begebenheete letztendlech gestuerwe wéi elo just um um Covid. Dat heescht, esou reng kann een et net huelen, mä Dir hutt natierlech Recht, et ass eng Evolutioun, déi déi engem Suerge mécht an déi och ënner anerem natierlech och dozou bäidréit, datt mer dass mer soen, wann et net elo wierklech méi erofgeet, mä da muss mer nach eng Kéier eng Schëpp bäileeën an dat forcéieren, dass mer et erofkréien. Mir sinn anzwësch, wou mer net wëlle sinn. Okay, merci.
Serge Kessler, Radio 10,7, Dir hutt grad ugekënnegt, datt déi éischt Liwwerung vu Schnelltester nach dës Woch geliwwert gëtt. Hutt Dir an der Tëschenzäit scho festgeluecht, wéi déi agesat ginn, wou se prioritär agesat ginn?
Jo, déi misste voraussichtlech dës Woch kommen, déi Commande. Et misst och e Communiqué Raus gaange si schonn? Nee, geet haut eraus, do kënnt de Detail dozouer. Ech géif Iech dorobber verweisen. Mir hunn effektiv eng Richtlinn ginn, wéi mer déi wäerten asetzen. Déi kann nach änneren. Et kënnt och elo normalerweis am Laf vun dëser Woch eng Recommandatioun vun der europäescher Gesondheetsbehörde zu deem doten Thema. Wann déi bis do ass, kann et sinn, dass mer nach Ajustementer maachen. Mä mir hunn elo effektiv, wäerte mer haut kommuniquéieren iwwert déi Schnelltester, déi elo an den Asaz kommen.
Luc Laboule vum Tageblatt, Ech wollt just nach eng Präzisioun zu der legislativer Prozedur. Dat heescht, de Projet de loi gëtt elo hannerluecht an der Chamber an da läit en do bis e gebraucht gëtt? Nee, nee, nee, e läit net do, dat ass jo de Witz, e läit net do. De But ass, den Text gëtt haut deposéiert an der Chamber, geet dann an de Staatsrot, et ass en offiziellt Dokument. Dat wat mir awer, do wou mir Demandeur sinn, ass, datt de Vott vum Text elo net stattfënnt. Dat heescht, dass ee sech deen Delai gëtt. Mee mir wëllen awer net d'nächst Woch op enk an enger Situatioun sinn, wou mer dann decidéieren, dat wat mer haut decidéieren, déi richteg Schrëtt wieren, an dann duerch d'Procédure législative nach eng Kéier vläicht eng Woch géife gebrauchen. Dowéinst awer wor eis Décisioun déi ze sinn, mir géifen elo deen doten Text, deen am Fong déi Interaction sociale esou drastesch limitéiert wéi och nëmme méiglech, Déi richteg Äntwert ass op eng Situatioun, wa mer dee Palier op deem Niveau halen. Mee dat heescht, dee geet elo an d'Chamber. D'Gesondheetskommissioun wäert muer schonn tagen an dës Woch tagen. Dat heescht, déi wäerten och schonn e Rapport unhuelen. Mee dat Eenzegt, wat ass, an dat muss ee sech bewosst sinn, et ass och gutt méiglech, dass d'nächst Woch Amendementer musse kommen. Dat heescht, wann zum Beispill, well mir mussen d'Verlängerung vum, vun där Ausgangsspär awer hunn, dat heescht, wann d'nächst Woch awer d'Zuele lo giffen, wierklech erofgoen, dat heescht, datt mer déi aner Mesuren net bräichten, da wier eng ofgespeckte Versioun am Fong déi, déi d'nächst Woch dann an der Chamber misst gestëmmt ginn. Mee fir eis wor et einfach wichteg, datt d'Chamber an och de Conseil d'État, fir datt mer net de Virworf gemaach kréien, elo musse mer nees esou haselig an dat geet net duer. Do hu se, et si elo sechs Deeg Zäit, fir kënnen un deem dote Projet ze schaffen, andeem mer hei anticipéieren, mee mat engem Zeenario, wou, wéi gesot, d'Zuelen esou héich bleiwen, wéi se am Moment sinn. Mee den Text geet weider. Dat heescht, normalerweis misst dann och Enn der Woch en Avis vum Statsrot do sinn an och e Rapport an der Kommissioun schonn ugeholl ginn. Dat heescht, dass dann elo just nach eng Formsaach ass, fir ze stëmmen.
Moien, Joseph Gaulier vum Essentiel. Ech hunn eng Fro iwwert d'Vaccin. Est-ce que vous avez déjà pensé à la la stratégie, est-ce qu'il pourrait être rendu obligatoire ou est-ce qu'un privé, par exemple un restaurant ou une salle de concert ou un magasin pourra l'exiger pour ses clients, disons exiger qu'ils aient qu'ils aient été vaccinés pour pouvoir rentrer? Alors Merci.
Mir sinn am Moment amgaangen un der Strategie och vun der ganzer Vaccinatioun ze schaffen. D'Santésministesch huet och do e Pabeier ausgeschafft. Dir musst verstoen, datt fir eis awer och do ethesch Froe ginn. Dofir hu mer och de Comité d'éthique Saiséiert, ech weess net ob e schonn haut saiséiert ginn ass oder nach saiséiert gëtt, mee op jidde Fall ass dat nach an den nächste Stonne geduecht, fir och déi prinzipiell Froen ze stellen, well et mussen och Prioritéite gesat ginn a fir eis, dofir ass och e Comité d'éthique do, fir eis do och ze soen, wéi hir Meenung dozou ass. Ech muss Iech perséinlech soen, mir hunn nach am Regierungsrot net driwwer diskutéiert, ob obligatoresch oder net obligatoresch. Ech muss Iech just soen, dass eng Impfung eng Saach ass, wou den, dat ass meng perséinlech Meenung, De Bierger muss selwer sech jo och entscheeden. Dat heescht, ech wäert op jidde Fall net plädéiere fir datt mer eng Pflichtvaccinatioun och hunn, mee et ass eng Responsabilisatioun vu jiddwerengem. An d'Bierger musse sech just bewosst sinn, datt verschidden aner Länner riskéieren Aschränkungen ze maache bei Rentréeën am Land, wann een net geimpft ass oder keng PCR-Tester gemaach huet, et cetera, et cetera. Dowéinst, a wéi gesot, et ass eng. Eng Saach vu Responsabilité personnelle vu jiddwerengem, mee elo ze soen, dass ee muss geimpft ginn, ass op jidde Fall a mengen Aen net dat, wat ech giff prônéieren, wann déi Diskussioun am Regierungsrot wäert kommen. Et ass e Choix vun all eenzelnem Bierger. Voilà. Merci.